Eh, akkanumatti haadha Hamzaa, abbaa Hamzaa, eh, baar gaa xiqqishoo ah, saahiba kiyyaa waan hin jaalladhu hin baar Sufyaan jee maqaa abbaa isaatii hojjaama. Akkanumatti gaa abbaa Hamzaa kaa inni illee hin hinaafee haa booda maaliif abbaa Hamzaa naan hin jeen jechuun isaan oolamu. Kanaafuu irra deebi'eetiin abbaa Hamzaatii fi haadha Hamzaa rabbii wajjin jira. Eh, nama rabbii wajjin jiru ilmi namaa waan takka godhuu hin danda'u. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Maal yoo kettan taatan Ee haqni isaa takka takkaan bahaa jira. Ah, Baar ah, ra- Khadiir. Khadiir gaa mana kana keessatti akka ture ni beektani. Eh, eh, Tumaan turre eh, eh, akkuma ilmi namaa namaa wajjin jiraatutti seelee maaliif gaa rabbiin boru waan irraa nu gaafatuuf seelee ta rabbiitis firraa eegaa ta isaanii osoo hin taane ta rabbii firraa eegaa seelee haquma ilma namaa namni namarraa qabu saniin seelee eh, Mana kana keessatti osoo akka isaanitti akka isaan baar beelaan ajjeesan sirriitti osoo beelaan ajjeesin baar kun beektaa gara laafina hedduu qaba nuti gaanaaf balloon maaliif akkana gara laaffattee inni itti galee nuti gubbaarraan baana inni immoo gaa waan rabbiin keessa kaaya kun kan naa rabbiiti gaa waan kan jijjiiruu waan waan ofiif jijjiiruu hin dandeenyeef alhamdulillah ammallee rabbiin akkasumatti haa dhiisu akkasumatti ee khadiir galee mana kanaa cehee baafatee galee ee waan baartee arkee Akka baar jarri san godhanis arkee isaan kana waliin laalee seeree eegaa rabbiin qajeelchee arra gaas deebi'ee akkasitti baar miila irra kufee haadhaamsaa miila irra kufee seeree anaa isin belleesseedhaan seeree anaa isin belleessee akkana hin seene doongoraan hin seene waan kana cufaa'u rabbi jecha irraa dabraa Ji'ee siilee miila isaanirra kufee akkasumatti osoo isaanitti nufin dura ballootti harka kannatee balloon kunis beekta gubbaan gurraacha keessee adii dheettanii dhugaa akkasumas silaa gaa akka inni itti dhaqeessanii silaa inni laqaaquuf ka'ee akkasitti gaa namni tokko gidee mana keessa seeraa dhufee harkasi kanne abbuma fedhee utaanaan diina fedhee utaanaan seelee Eh, Wanti godhuu hin dandeessu harma inni barbaaduun haa insha Allah fu- eh, tolcha tola inni barbaadu harma inni tola inni barbaadu san jala deemtee wajjin tola yaaduu eh, sirra dirqama kana ta'e waan ta'eef alhamdulillah ballooleen akkasitti qabee fidee Eh, Mahammad Aadamis sagalee haa jiraatu eh, Yahudoonni ammallee deebi'anii sagalee Khadiir Ee nu jalaa deebi'ee mana baaritti deebi'ee ee maal dhaabbattee deebuu dandeessaa iccitii nuti qabnu nu jalaa baasuu deemtaa ja'anii baar ah, Khadiir bakka inni jirutti jala dalaganii qabuudhaaf yaalii godhan ammallee alhamdulillah rabbil aalamiini wanni isaan deemanii takka illeen insha Allah amma booda waan isaan itti najjaan takka illeen hin qabani Amma booda insha Allah tarkaanfii irra fudhannee hadiillee harka keenya deebi'ee waan kana goonaa waan san goonaa akkas taanaa akkas ta'u taanaa deemu ta'e- eh, ta'u deemna jennee waan asirra taasifnu tokko illee hin qabnu alhamdulillah eh, hadiir haa deebi'u nu wajjin haa jiraatu ammallee taanaa Mahammad Aadamii fi hadiir seenee boobaa boobaa baar tokko asiin jala jira tokko as jala jira amma booda insha Allah roobni illee hin dhaqqabu jeetii yaada maaliif ajahuudoo san dhiisi Abbaan fedhee asitti itti dhiyaate isaan kana lamaanuu yaalii godhuuf ammaa qabuuf akka malee godhuuf ammaa waan ta'an irra yaaduudhaaf kana godhuuf silaa isaan yaalii hedduu takka yaalu jiranii insha Allah ammallee rabbiin hin mijeessuufu isaanummaan sanuu insha Allah biiznillah rabbii wajjin namni rabbi qabata waan ta'e waan dhabe takka hin qabu isaanummaan sanuu miila baar dhuungachuuf ta'an insha Allah bar rabbii wajjin miila baar jala deebi'anii teelee Emiirri Abdaar dhuga jechuun ta'a maaliif yoo hin taane haqa isaatiitu oofaa isaan kana fida. Maaliif gurbaan kun hin zallamne nagayaan jiraachaa jira nagayaan hojuma isaa oofachaa jira. Amma inumaatu akka inni manarraa hin baane godhaniiti jedhee hojuma adda addaa eh, waan duraan inni qabu karaa silaa bobbahee irra galu kana cufa dhoorkee dhoorkanii jedhee hidhanii mana keessa taa'u jiran hidhaan isaan hidhan kun inshaallah rabbi isaan haa hidhu jechuun nama hedduu namaa ta'u hedduu namaa tolu kanaafuu takka takkatti insha Allah haqni isaa bahaa jira amma amaqee fi najjaash seelee akka amma hadiir harka kanna kanatti seelee as deebi'ee seelee nagee barbaadu kanatti nagee yoo barbaadan seelee osoo ooltaniin bullee seelee waan dalaguu jirtan kana dhiisaati seelee humna kana biyyeen nyaata humna keessan kana dalagadhaa Wanni kun wanni haraam kun yoomiyyuu taanaan addunyuma tanatti irra raahifta malee aakhiraa tasuma isin wajjin hin seenu. Kanaafu isiniin kun ilmaan islaamaati. Seelee nama laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jee buluu tokko. Kanaaf waan falfalaa kana jalaa galaati. Seelee dhiira taha nama taha seelee karaa hujuma silaa isin barbaachisutti gala. Kanumaafu baar suufiyaan jechuun nama duraan bobbahee galu nama waan cufaahu dalagatee akka dhiiratti bulu ammallee akkasuma bula kan isin hoo waan feetan irra yaaddaniis galee eh, haasdummaa eh, waan isin goota akka illee hin qabu na fakkaata kanaafuu namni beeka eh, rabbiin isaa kanne naafis ni kannaa jee yoo amane seelee nu cuftinuu gabrichisaati alhamdulillah ja'ati seelee rabbiif galata galchaa karaa silaa isin barbaachisu jala deemaa Kanaafuu amma balloon tele balloo diineen tele yoomiyyuu taanaan isin miicanii isin micciiraniiti tele saamuna dhaba isin goggoisan. Kanaafuu baar mana isaa jira. Kadiir mana baar jira. Maammat Aadam mana baar jira. Nuti seelee nutis seelee bakka kana jirraa bakka kana jirraa isin waan hin himnu. Ammoon isaan sadeen kana qofaan mana jira jaati akka aadaatti isinitti hattummaa isin ni beektanii hattummaa Yahuuda isinii. Yahuudaa hattu ijoollee salaabii ummata dhiigaa cumaa hin qabne ummata rabbiin sodaanne ummata ija Oromoo kan guutuu irraa hin qaanfanne. Kanaaf seelee Karaa isin itti deemaa jirtan kun karaa yoomuyyuu taanaan seelee qileetti isin oofaa jira. Qileetti isin oofaa waan jiruuf karaa kanarraa deebi'aa karaa nagayaa koottaa. Karaa nagayaa koottaa. Yoo kan kaan immoo seelee akka beeknutti wal faanna. Akkan isin goon isin hin jennu nuti. Arra inumaatu silaa isin na faffeessaa hoo. Aamma qeef najjaash isin na faffeessaa hoo. Mee tana karaa kiyya koottaa takka aanatti filaalaa. Mana kiyyaas karaa isiniif hin tilmaama. Karaan jirus ni beektan. Ani gaa baraadidha akka baaritti illee makiinaan hin deemu mootoraan hin deema. Seeree godee cufa isiniif hin seena. Kanaafuu waan takka fiduu hin dandeessan amma booda. Baar dhufe Khadiir dhufe nu bira jira. Amma gaa seeree waan isin irra jirtan kan cufaa kara isin yaatan kan cufaa Maammat Aadamii fi Khadiir seeree haa galatoomanii umri rabbi haa kennuuf seeree ee namni rabbi sodaatu ee karaa kamirraan deemu jira jee namni xiinxalu sammuu isaa xiinxalu yoomiyyuu taanaan namni dogongorru ni jira dogongoran seeree ammoo dogongora sanarraa deebuun seeree namni be- tolchuu beeku haa balleessu jette oromoon balleessan ee, tolchuu beeynaan tola isaanii san irraa qeeballa kadiir amma dura wal nagarre Baaree hojjechaa jira. Mana kaan taa'u jiranii. As yaameetiin Kadiir seeree waan kaa kana cufaa kaa galata isa galatoonfachuudhaan seeree hangaan qabee irra uutaalee irra dhiichisan kabalaan fuula balleessan sana seeree as baasee dhiifama gaafachuu deema. Ee maaliif inni balleesseeti seeree tolche. Kanaaf dhiifama gaafachuuf dirqama kiyya. Maalif namni tokko ga, ee karaa sirrii irra hin turre, dogongoraan inni itti seene, sele, arra dogongore, dogongora kana if arke, sele, as deebi'e, haadha hamzaa, abbaa hamzaa dhiifama naa godha, enaa isinif balleesse, kunoo miila keessan jiraan jira jee namni tokko gisee harkatti kanne, sele, isuma kanaa galatonfachuudha, amma isuma kanaa dhiifama gaafachuudhaaf, sele, nu barbaachisa. Maalif nuti ga, dheengadda akkan taane, akkan taane godhuuf yaalii goone, ammoo rabbiin sanirraas nu olche. ee guyyaa baar hidhame sire ichi keessa mana gurraacha san keessa hidhan san sire kadiiruma kanarraa hiyyaa baana jennetti nutis sire rabbiin gaa akka fedhattu harkaarraa kasaaraarra soolcha kasaaraarra nu oolcha alhamdulillah naaf baloo silaa miila tokko qabnee inni miila tokko qabee inni miila tokko qabee akka silaa adda baqee soo kaane sire rabbiin nu baasa kasaaraa sanirraas alhamdulillah jala deemne baar keenyaas baafanne fidanne rabbi galanni haa ga'u insha allah ammallee nuti seeree ee kadiir dhiifama gaafachuudhaan seeree waan dogongora irra dabre kana seeree kana cufa inni inni itti sheena'uudhaan seeree alhamdulillah baga rabbiin if beeyse baga rabbiin if beeyse kanaaf rabbi ammallee ifaa beeysu warra hafellee warra hafesanillee seeree rabbi if beeyse karaa eemma itti jiran kanarra seeree karaa nagaa rabbi isaan haa deebisu ammallee nuti garaatti hin jabaanu rabbi wajjin du'aa mogoonaa fi ammoon adawwii tokko adawwiin tokko beektaa rabbi biratti yoo ati zallabamte seeree nama bira yoo zallabamte rabbi biratti ati seeree darajaa olaantu qabda kanaafuu baar sofiyaan warra rabbi biratti darajaa qabu warra isaan bira zallabame rabbi biratti darajaa qabu rabbi isaa godhu haadha hamzaa fi abbaa hamzaa rabbiin inshaallah waliin umrii haa kennuufi ati haasdaa fi adawwii isaanii kanaas rabbi inshaallah cilee bishaan butte rabbi isaan haa godhu inshaallah inni ija waa laaltu qalbii waa gaddu rabbi isaan irraa haa qabu seelee haadha hamzaati abbaa hamzaa inshaallah umri umri bara qabdu warra eenyu godheef rabbii godheef jaanii si galee irraa haasawa rabbi isaan haa godhu inshaallah arra gaa daawwattoota horduu zuqiyya waan jiruun beekuun jechaan xiqqaata hanga viidiyoo biraatti walitti jaanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu